דער אייבערשטער האט זייער פיינט עצבות, יעצט ווען עס האלט מען אינמיטן די הייליגע יום טוב סוכות, דארף מען זיין זייער פרייליך, די מצות עשה דרייצען ושמחת בחגיך, די שווערסטע מצוה פלעגט מהרא ש זאגן, די שווערסטע מצוה איז מצוות פון שמחה, זיין פרייליך, נישט האבן קיין קשיות אויפן אייבערשטן, וויסן דער אייבערשטער פירט די וועלט. די בעסטע וואס קען זיין, האט אמאל געשמועסט תלמידים פון די הייליגע מעזריטשע מגיד, א שמועס, ווייסט מאכט זיך א שמועס אין בית המדרש, איינער זאגט ווען די ווען די אייבערשטער האט מיר געגעבן צו פירן די וועלט אפאר מינוט צו א טאג, וואלט איך געמאכט יעדער זאל האבן געלט, ניין? וואלסט נישט אויסגעלאזט די גאנצע געלט וואס די האסט? די אייבערשטער וועט מיך מאכן פירן די וועלט וואלט איך איך וועגן אלע מחלות וואס דארף זיין מחלות און די אייבערשטער מיך מאכן פירן די וועלט וואס דארף זיין בוחרים ניין שליחים גלייך אזוי ווי מען ווערט שוין מיט שור מען קען שוין חתונה האבן גלייך חתונה האבן נישט ווארטן וואס דארף מענטשן ווארטן אויף קינדער גלייך געבן קינדער די הייליגע קדושת לייבי זכיסי בן לייבי אויסגעשריגן אין א פייערדיגע פלאם פייער געווען ווען דער אייבערשטער זאל מיר געבן צו פירן די וועלט וואלט איך עס געפירט אזוי ווי דער אייבערשטער פירט. אריינצוברענגען אמונה, אריינצוברענגען אמונה. איך פארשטיי דו מיט דיין קאפ פארשטייסט אז איך וואלט געקענט האבן א בעסערע סארט שטוב, איך וואלט געקענט האבן אנדערע סארט קינדער, איך וואלט געקענט האבן א אנדערע סארט פרנסה. אבער דער אייבערשטער פירט די וועלט, דארף מען האבן אמונה אז דער אייבערשטער טוט די בעסטע וואס איז שייך און ער פירט די וועלט בצדק ובמשפט. קאי לעמינו ואין הבל, צדיק וישר הי', דער אייבערשטער ווייסט וואס איז גוט, דער אייבערשטער זאל בעטן פון אים, בעט נאך א תפלה. מיין חברים זענען גרעסער און ארונים פון מיך און סאך ווייניגער ערליכער ווי מיר, זיי גייט אזוי, זיי האבן שוין חתונה געמאכט, זיי האבן שוין קינדער, ווייסט גארנישט, דער אייבערשטער וויל היינט זאל איך נאך זיין א בחור, זאל איך נאך היינט זיין א בחור, און א צווייטער אינגערמאן ווארט אויף קינדער, ער געמיינט ער האט שוין לאנג האבן קינדער, קשיות האב איך נישט, כ'גיי נאכאמאל צום אייבערשטן. און די ש געמיינט איז שוין לאנג זיין א מיליאנער, כ'ווייס נישט ארום, נישט קענען זיצן אין בית מדרש מיט א תהלים. אייבערשטער וויל זיי זאגן תהלים אזוי, פאר דו האסט די מיליאן דאלער. ביים אייבערשטן איז דאס חשק. ניין? ווייל ווען דער אייבערשטער וואלט געוואלט וואלט ער געקענט באשאפן א גאנצע וועלט מלאכים. אלע זאלן קענען זיצן א גאנץ, זיין א גאנץ יאר יום כיפור. ווייסע קיטלען, ס'איז נישטא קיין עסן, ס'איז נישטא קיין שלאפן, ס'איז גארנישט דא, ס'איז נישטא קיין באנק. עפעס וויל יא מען זאל זיך מוטשענען און זאגן אביסל תהלים און נאך אביסל תהלים און נאך אביסל תהלים. ארויסכאפן אביסל פסוקים חומש, ארויסכאפן אביסל גמרא, ארויסכאפן אביסל משניות. דאס האט די הייליגע קדושת לוי אויסגעשריגן אז איך וואלט געפירט די וועלט אזוי ווי דער אייבערשטער פירט עס, דאס דארף מען חזר'ן. אייבערשטער געהאלפן, שוין חתונה געהאט, האסט א ווייב מיט קינדער, ביסט זיך מחזק מיט די קינדער, נאך אמונה, אמונה, ניגונים פון אמונה, דיבורים פון אמונה, מעשות פון השגחה פרטיות, מעשות פון תפילה, מעשות פון דער אייבערשטער געהאלפן, אריינברענגען אין, אין, אין, יונגערהייט, עס איז נישטא אזאך ווי טבע, מקרה, מזל. נאַ, װאָס טראַכסטו? מײַן מזל איז אַזױ. איך בין אַ שלעכטער מזל געבױרן, און איך בין, עס האָט פּאַסירט אַזױ, און די טבֿע איז אַזױ, און די מקרה איז אַזױ. מיר פֿאַרצײלן מעשׂות פֿאַר קינדער.